tela sa ntlhatlho sa se nkatametsa gaufi le morena ke buile ka bomme ka batsadi ba rona ba ba iphitlhetseng ba le mo mafelong a ba sa tlwaelang nako e nngwe fa o ka ba etela wa nna le bone wa mmotsa gore mme o tlile fa o le motho yo o buang yo o matlhagatlhaga mme malatsi a o nna o tlhontse malatsing a ebile o latlhegetswe le ke mele a ba re ngwanaka kono go tlhokomelwa re tlhokometswe mme ga se lefelo la tlwaelo Le wena motho o montle, go na le go tlhonya mo pelong ya gago ka gore o iphitlhela o le mo seemong se e seng sa tlwaelo. Ke bua jaana le wena, ke a dumela ka pelo yotlhe ya me gore Modimo yo o kgonang dilo tsotlhe o tla go fetisa le mo seemong se o fetang mo go sone. Ntetlelele ke fetele kafa, Senior Captain. ke bue le tshetlhana kie ke bue le motho o montle yo go teng tshetlhana mosadi ah. bona senior captain wa tla tlelwe ke selo se go teng bodutu mo botshelong jwa gagwe tla ke go netefaletse sengwe ke se re be ke e gatise ke re le rona re le borre re na le go itebala re be re ikgatholosa motho yo gore kana motho yo o na le ditlhokego motho yo o a tla nne le nako e e leng gore o tlelwa ke ketsaetsego mo botshelong jwa gagwe tle ke go fe sekai ka gongwe ka morwadio sene ya captain modimo a go segofaditse o le ah. motsadi ka ngwana kgotsa bana ah. ngwana yo go tle lekau la marata go leja o bona gore go tla nna le bokamoso mo lekaung le le kope letsogo la morwadio mo nyalong o mo neye ngwana yo Mme mosimane a re, Papa, o se ka wa makala, Rre Modise, ga ke ise ke nne le lelapa le e leng la me, go raya gore ngwana o wa gago ke ya ka ene ko gae. O bo o re, Ee, ke a dumela, mosha o santse o le mosha, o tla ikaga, mme ntlhokomelele ngwana. Ngwana yo ka ntlha ya lerato, Senior Captain, a tsamaye le lekau le la gagwe, ba ye go simolola botshelo. Mme fa a tsena ko gae, a tsena ko bogading a tsena kwano kwa ba itumetse ba moleletsa megolo kwane lenyalo kgotsa keteko moletlo ya feta lenyalo la dula kgante le batla moletlong ba tsamaile batsadi ba boetse gae o lebagana le boammaaruri go tle go tlhonya ga go nna maitseboa batho ba ga se bale ba nne ba letsa mogolo kwane jaanong ba mmitsa selo se e sa le seo se se tla mo lapeng le ngwana a rona ga a sa tlhole a re ga madi e sa le ngwana a rona a tla ngwanyana o a gorogaga mosimane o ga a sa tlhole a re reetsa ngwana yo a re ao bathong ke ithetse karolo lelapa le le kopaneng a lo tla tla go kgaoganngwa ke nna ngwana yo ga o seyo wena monna o sala a tewa dipuo ngwana yo o sala a nna le kgoba ngwana yo ga ba ngatana ka dijana o iphitlhela a le mogare a ithare o ka nna gore ene o ka dira kagiso mme kgantele ga tsatsi le phirima pelonyana e tlhonye a gopole gae a re le ga go tle go nne dikomano ko lapeng mme ga nkebe re itana ka dibikiri a o iphitlhela o le mo seemong se o sa se tlwaelang a o iphitlhela e kete o ikgatholositswe ga o ratiwe motho o montle se re se lwelang se go jwa gompieno ka mafoko a otlhe ga o e go itlhoboga ga o e go ipola ga o e go ineela ga o e go tlogela botshelo jo bo ka kwano ka ntlha ya dikgwetlho tse di kana-kana kgotsa tse dinnyennyane gongwe tse o ne o ka di feta senior captain tla ke go bontshe sengwe ke se ga go bonolo senior captain gore o tswe ko lelapeng la ko ga lona o go simolola botshelo bo boša bo na le dikgwetlho tsa jone re ka tswa ra seka ra di bua mme wa go simolola o tshela le ngwa le motho yo o sa itseng gore o godisitswe jang yo o sa golang jaaka wena yo o tswang ko lelapeng le le sa tshwaneng le la ko ga lona selo seo senior captain ke phetogo mo botshelong go nako e nngwe go atle go tle bodutu nako e nngwe o tle o iphitlhele e kete o itatlhile nako e nngwe le ga gare ga mpa bosigo o tsoge o re a mme ke tsere tshwetso e e maleba nako e nngwe se ne ya captain motho yo a hetoge e re o mo leba gona bosigo o re amare ka sekgwa bo ipotsa o re a ke ene yo ke neng ke eme le ene maloba o ipotse dipotso go atle go direge re bua ka se kgomarele ke se ngwana ga gore ke eng selo se kgoramedi ke se ngwana ga ke eng seo se mo botshelong jwa gago mmaelang e kete ipotsa dipotso o bo o sala o choma o re this is not worth it modimo rona yo lerato yo my god wa ba le ba motho wa one yes sir a ela tlhoko gore gore go ntse motho ga phefo e feta motho wa tsikinyega ke tsatsi leo ka lona motho a tshwanetseng go nna yo popota yo o tshwanetse go na lefika a re nna motheo wa me o mo lefikeng ga gona phefo epe e tlang tshutisang ah, eh. bothata jwa rona ke gore re a ineela mo botshelong bothata jwa rona re leba se nama e se ratang re leba gore ka moso sone seo se ratang se se tlabe se seo tia mo tapelong gontse jalo senmodimo o nanaa ka ke digele ka gore mo go mafokong ao sene ya captain o mongwe o ka botsa potso motsamai ga o tlhodi ya ka ngwanyana kgotsa lekgarebe le le ineetseng mo lenyalong le sa itumela ah. ke eng a sa boele gae O bo raya motho o re maemo a rona ga a tshwane, ebile le seemo seo re fetang mo go sone ga nke se tshwana. Go na le yo mongwe seo sa Modimo se itsetsepetse. Ga o re wa mmotsa gore ga o sotlega o le mo seemong se, bothata ba gago ke eng, a ba a go raya a re, Nna mo botshelong jwa me le ditoro tsa me, ga ke ise ke tsamaye ka eletsa go godisa ngwana yo rraagwe a tshelang mme a sa tshele le ngwana wa gagwe. Go na le yo mongwe o sotlegang, a sotlwa ke gore ke a go isa kae bana ba ga ke ba ntsha mo lapeng le o dutse ka kutlo botlhoko yo mongwe ka ntlha ya ngwana kgotsa bana ba senior captain senior captain go na le borre ba bangwe mosadi yo o itshokile seo sa modimo fela ka gore o monyetse a santse a le ko tlase ka dingwaga o mo tsentse sekolo wa be wa mo tlhokomelela batsadi gongwe o reketse rraagwe sejanaga gongwe o ba thusitse wa baagela ntlo e e botoka Ngwana wa Modimo ga a gopola go tsamaya, a ba re kana ke a itse gore ga ke na go bona le e seng tshegetso ya batsadi ga ba gopotse dilo tse monna yo a ba diretseng tsone. Motho wa Modimo a nne mo kutlobotlhokong. Ke sone se be re makala ka moso gote tshetlhana yele ya maratagolejwa ke yo kana o tshotse tshelo jwa gagwe. Ke gore o ne a seka a kua mokgosi a batla thuso a ba a ya ko mangweleng. motho o montle o seka wa bogisiwa ke dilo tsa lefatshe o seka wa tsena mo tshotlakakong ka gore monna o na le letseno le le botoka o seka wa itlhoboga kgotsa wa ineela fela ka gore monna o file bana ee re ba bone batsadi ba godisa bana borre ba seyo re ba bone senior captain a re bue jaaka e ntse go na le borre ba bangwe modimo na ba segofatsa ba ya meepong di-mine kante ga a tsena kwa o itlha nna lelapa le sele ba le a ba tlogetse mosadi a sala a setse a godisa bana re a tla ga ela ka keresemose ka beke ya mmaene e kananyana ya sa tshola sepe ka dingwaga di sena di kgaogana o ile gape kante motho o lapa le pedi kwa yang teng mme o a kgona go ikgodisetsa bana ga ke re tswa monyalong se ka raya batho gore motsamai o tla re ke phamoge ke tla he e ka re go a tle go direge Gore o iphitlhele e kete mo ke bokgoba, lerato le seyo, le yone nyalo go setse setifikeiti sa tseo hela, mme monna kgotsa mosadi a seyo. Senior Captain, tla ke go kope o le motho wa mme ga jaana, o opele leina le pina ke ye e reng leina la, ka leina la gago Jesu, ka leina le la gago le, ga go na mangwele ape a a tla palang. O re le mathata ao ke fetang mo go one, ke a itse gore leina le la gago le maatla go nkgontsha tsotlhe. Ke sone se ke opelang pina e. ya ga moruti Nqanda ga re ka leina la gago Jesu tla re tsameng mmogo ga jaana